va le hngal lo ah thit thup i khuakhan phaisa tolrelmi dawr ah kal a hmangmi nu le pa thli tein phaisa kuat a hmangmi kan va le thamtham can ma kut ke dama kan tau tie lai tlang in nawl kan dak ngai hna kha za cang hi o sin ah kan phak cang hnuah cun kan mah kut ke ve cuca ka duh mi ka nu ka kuat lai ka duh mi kunau ka kuat lai kan pa hngalh a hau lo na vun ti i ai tlukmi power nawlngeihnak exercise na vun tuah khan cu innchungkhar khar cu a kak cuh ramdang in an buai cemmi cu nupi le nih vale hngal lo phaisa kuat si Kei ka far le ka timi hna cu nan va le hngal lo i kuatmi phaisa pakhat hmanh ka duh lo ka ti. Va le hngal lo i phaisa kuatmi cu black money si ka ti tuk. A cheu cu va le hni lo tein phaisa tolrelmi innlei ah phaisa kuami dawr ah duh paoh i kal i tolrelmi vale cu biapi deuhnak an hniah za ko norway dan tak cun 50 50 50 50 kan si tiah 50 50 kan si ai tluk bak kan si na ti nawlngaihnak ai tluk in a hman bak ah khan cu innchungkhar khar cu rawh hram ai thokmi innchungkhar kha ka si ti hi zeitik hmanh ah na philh lo dingah ka duh i evi cu khuachia nih a thluak a lak i a thluak a lak lacangka tein an pa hmih loin planning a suai i cu planning a suaimi cu thingthei kha a lawh i an pa a pek ve Nupi le bia-al cu har tuk fam kaw, e tiah ti amah zong cu a ei ve. Cuticun Pathian nih a derh hmasa bikmi innchungkhur khar hi fakpi in a rawhnak a ruang a si. Cu Satan hlennak cu nihin kan innchungkhur khar kip ah hin dong loin a lut pengmi hi a ruahzia awk na thiam maw ti hi tuzan ah hin Pathian bia chim ka duhmi a si. Kan innchungkhar khar ah kan fanu le kan fapa kan cawmkennak hna Pathian minung si ding ah training kan peknak hna center a si caah cu fanu le fapa Pathian minung si ding i training peknak center ahcun pa bik hi a lu bik kan si. Nu hi bawmtu ṭhabik bak nan si caah hi kanmah pahnih hi kan i bawmh ṭi i kan fale hi training kan pek hna si ahcun Pathian hi sankai lomi nu le pa chungin million ngan a chuahter khotu Pathian a si ti hi philh hlah law fapa na hrin tikah amah a rianṭuantu bakah fanu na ngeih tikah amah sunparnak petu ding i fa na hrin in a cawmken hna siah cun na thlacam ning bantukin Bawipa nih kan innchungkhar khar hin fanu ṭhaṭha fapa ṭhaṭha a chuahter ko hna lai kan innchungkhar khar a dam ahcun Khrihfabu a dam hi a si ko Khrihfabu dawt cu innchungkhar khar ṭha te kilven a si Khrihfabu kilven cu kan innchungkhar khar kilven he pei a rak si ko cu ti hi nan sinah chim ka duh i a cheu in chungkhar kha cu chungthu lengnal a simi chungkhar tampi kan um a caan ah cun vale hi thlacam an kan thiah i a zan ah nupi le he fakpi ai si i a thaizing zing i thlacam a tingmi zong rak um a si Kan nupile hna zan ah kan i sik i nan vale pulpit cung kan kai ah khin a tang in an kan zoh ah khin nan hmai in an kan khap maw? Hallelujah kan ti ah khin ei zan a bia le hla vialte kha tu khi pulpit cung ah kai i hallelujah ai ti ter tiah timi tampi kan um. A cheu inn chungkhar kha cun biakinn ah kan i dawh tuk i family ah ai dawh lo taktakmi kan um a poi taktak a caan ah cun ka hei kaiter chu ne kan i sikhan in kan thei lai lo cu mu mi hmaiah khan panh zual in um bible ah tu jing i ka chim duhmi cu ca cu she tiah vun ti nupi le vun hmuh ayo ka hmuh sual Mahkhat ding kha ka ruah ahhin siacung te hna cu nan no rih nan tong rih la lo nan nih pawl ton ding kum a so mahin do piathana cu rat chin lengmang la cu cucaah nupi le he hei sin pit cia lo ngai hram thok thlacam hna i si thawlawm thlacam hna hi si a let sawm thum a let sawm ruk a let zakhat in a chim mi kha kan hna bei a sei lo taktak i cucaah innchungkhar khar hi khrihfabu he design khat bak a si kan innchungkhar khar hi khrihfabu hlan ah a biapi mi si ca kan innchungkhar khar hin kan mission hi thok usalaw kan innchungkhar kha in kan fanu hna le kan fapa le hna hi Pathian mi hman si dingin training pe hna usalaw kan fanu le kan fapa an fel ahcun Khrihfabu pastor rian cu a fawi te cang nang ina kan training na pe na pe hna lo e pastor te hmaika dut tiah tlangval a nungak vialte na on hna tikah zeitindah an ti khawh ve ti lai cucaah kan innchungkhar khar hi training center fanu le fapa cawmkennak a si bantukin cu innka ahcun khuachia hi luh ai tim ve i kan innchungkhar khar i khuachia a luhnak hnga ding ca hodah inn ka ong tun in si fale nih maw khuachia innka kan innchungkhar khar nan on in nan luhter kan nupile nih maw khuachia ca innka nan on maw vale hi dah khuachia innka on piaktu kan si khuachia innka on piaktu kan si ahcun ngol cang hna selaw kan dihlak ten kan innchungkhar khar hi him ten daw ten kan kilven a si ahcun kan innchungkhar khar ah bawipa nih sunparnak a co ko lai ti hi chemen ka bia ka donghter a bia thluachuah pe tu kan pathian min thangtha ko seh